किरण मैथिली साहित्य शोध संस्थान के तत्वावधान मे आयोजित नाम लैत संकोच होइत अछि तथापि एगो मर्यादा के पालन करैत किरण जी के श्री चरण कमल मे सादर पुष्पांजलि अर्पित करैत मंचक अध्यक्षता करैत गुरुवर के प्रणाम करैत सब वरेण्य मंच और उपमंच पर बैसल सब वरेण्य के समवेत रूप स प्रणाम करै छी। वस्तुतः एतय अयबाक और एहिठाम स माइक पार करबाक पैर थरथरा रहल अछि। कारण लगैए जे हम देखै छियै। त सबसँ कम एज के हमही देखा रहल छी और ओहिठाम वृद्ध के सभा मे बैसि क किछु बजनाय ई कतेक दुस्साहस के काज हेतै। परन्तु महाभारतक ओ पंक्ति याद अबैए जे न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः ओ सभा सभा नहि थिक जतय वृद्ध नहि होथि। तैं और हमर जीवन के यदि अनुभव कही संक्षिप्त त बाल्य काल स एखन तक अत्यधिक समय हमरा वृद्धे के साथ व्यतीत भेल अछि। ई आब संजोग छी कि दुर्योग ई नहि पता। युवा के साथ कम सत्संग और वृद्धक साथ हमरा अधिक समय व्यतीत करय के अवसर भेटैए जतय स हम बहुत किछु सीखय छी। आइ। जतऽ भी हम छी या जे किछु भी हमरा प्राप्त भेल ओहिमे दूटा संस्था एहिसँ पहिनो हम दू बेर एतऽ आयल छी किरण मैथिली साहित्य शोध संस्थान आओर मलय भाईजी द्वारा जे संचालित साहित्यांगन छै ओकर बहुत बड़का योगदान अछि एहि दुनू संस्था के बदौलत जे किछु भी हमरा राज्य सरकार सँ प्राप्त भेल ओहि मे इहो दुनू संस्था के जे कृतित्व और व्यक्तित्व के जे चर्चा छै से हम केने छियै जाहि के बदौलत हम सम्मानित भेल छी त हम ई बिसरि नहि सकै छी कोरोना काल छल जाहि के कारण किछु व्यवधान भेल आदरणीय मधुकर जी सेहो बीचमे दिवंगत भऽ गेला अधिका हमहूँ कोविडसँ प्रताड़ित रही सभ घर पकड़ि लगला परन्तु ई दिन नहि छल जे आइ हमसभ फेर उजानक प्राङ्गणमे बैसि कऽ एक दोसरके मुँह देखब ई निश्चित रूपसँ एहन एहन महापुरुषक कृतित्व पताखाके द्योतक ठीक आइ जहन अबै छलहुँ दू शब्दमे संक्षिप्तमे कहब एगो पटनाके बड़िए पदाधिकारीके फोन आयल कहला कतऽ जाइ छियै कहलियै नाना उजान तऽ की छियै कहलियै नाना किरण जीके जयन्ती अच्छा ओ किरण जी जे खूब मैथिलीमे किताब तिताब लिखने छथिन हुनकरमे जाइ छियै कि ओ विस्तेर नहि छथिन मगर खूब किताब लिखने छथिन हुनकर बहुत रास काज छै ताहिसँ ओ अधिकारी परिचित छथि ओ चर्चा क्रम कहलथि जे नीक जगह अहाँ जा रहल छी जेना मिथिला पेंटिंग इत्यादि के लऽ कऽ जितवारपुर के क्षेत्र मे जेबै तऽ सभ घर मे दू टा, चारि टा, पाँच टा कऽ मिथिला पेंटिंग कलाकार विभिन्न पुरस्कार सँ पुरस्कृत भेटताह। तहिना ओ अधिकारी के वचन छियनि, हमर नहि, जे सरिसोपाही सँ इम्हरका जे किछु पाँच सात टा गाम छै प्रमुख रूप सँ सरिसोपाही, उजान, धरपुर, सरसीमा ई क्षेत्र मे जहिना ओतय मिथिला पेंटिंग के दिग्गज सभ घरे घर छै, तहिना एतय प्रत्येक घरमे अहाँके साहित्य सृजनक विद्वान भेटताह आओर प्रत्येक पाँच घरमे एकटा राष्ट्रपति अवार्ड वा सम्मानित व्यक्ति भेटताह। ई धरती निश्चित रूपसँ वन्दनीय अछि, अभिनन्दनीय अछि। ई हमर अनुभव अछि जे सरस्वती न कदापि वन्ध्या भवति। सरस्वतीके जे उपासक होइत छथि ओ कखनो बाँझ नहि होइत छथि। भले कालक क्रम समयानुक्रमसँ सफलता देर-सेर भेटए परन्तु जे उपासक छथि ओ उपासककेँ सफलता भेटिते छै। ताहिमे एहि महापुरुषक जे निश्चित रूपसँ आशीर्वाद पाथेके रूपमे काज होइत अछि। आइ दू टा पुस्तक जे एगो उद्यान किरण। आओर किरण समग्र नाटक आओर एकांकी पाथेय के रूप मे भेटल। वस्तुतः शुरू मे लगैत छल जे ई जयंती किया मनायल जाइत छैक, की प्रयोजन? परन्तु क्रमशः धीरे-धीरे जँ-जँ अनुभव भऽ रहल अछि, लगैए जे ई किछु अध्ययन करबाक लेल, ओहि महापुरुष के कृतिगान जिनका हम नहि देख पेलियनि, जिनकर लेखनी आइ के माध्यम सँ हम हुनका आत्मसात कऽ रहल छियनि, ई स्मरण दिवस वएह याद दिअबै अछि। आइ मलय भाइजी सम्मानित भेलथि हँ। किछु खुशी अछि आ किछु आक्रोशो अछि। आक्रोश एहि कारण अछि यदि हमरा एहि क्षेत्र मे एतेक वृद्ध विद्वान लोकनि के बीच यदि आत्मसात या दर्शन करबाक सौभाग्य भेटल ताहि मे कारण मलय भाइजी छथि। ओ साहित्यांगन केँ स्थापना कऽ प्रत्येक महिना कीर्ति पुरुख केँ श्रद्धांजलि दै छलखिन। ई कार्यक्रम जे आओर जगह-जगहिये साल मे एक बेर होइत छल, परन्तु साहित्यांगन द्वारा जे कार्यक्रम छल जे प्रत्येक मास आयोजित होइत छल, केहेन धूप, वर्षा, बुन्नी, ओ झंझारपुर के सभागार होय या प्रखंड स्तर पर, तकर बाद हम सब गाम-गाम तक ओहि कार्यक्रम केँ लऽ गेलहुँ। कतहु संख्या सौ दू सौ सँ कम नहि रहलै। कए टा दर्जनोमे हमरा याद अछि भली कियो स्वीकारथि नहि स्वीकारथि। हमरा एहन नाम याद अछि जे दर्जनो युवा साहित्यांगनसँ कवि बनलाह आओर ओहिसँ हुनकर पहचान भेलै। आइ जे। मासे मासे यदि बारह टा ओ कविता करै छलाह आइ ओ बारह टा कविता दू साल तीन साल तक कंटिन्यू चललै आइ वैह कविता लिख कऽ आइ ओ अपन एगो पुस्तक छपा रहल छथि विभिन्न प्रकाशन सँ तऽ साहित्यांगन के बहुत बड़का योगदान छै ओतबे नहि हमर नाना बबुआ जी झा अज्ञात हम हमरा बहुत कम पाँचे छओ वर्षमे दर्शनके अवसर भेटल परन्तु ओहि कालमे किछु नहि भेटल परन्तु प्रतिज्ञा पाण्डव आ रुक्मिणी परिणय इत्यादि जे पुरस्कृत भेलै ओ पढ़बाके लेल ठीक छै हमरा गाम पर साहित्याङ्गनके कार्यक्रम भेल ओहिसँ हम जनलियै परन्तु हमर गाममे ज्योतिषी जी छथि ओहि टोलके हुनकर ज्योतिषी छथिन बस एतबे पता छै परन्तु ई साहित्याङ्गन जे कृति कुम्भ केलकै ओ बात गाममे जा कहि भऽ गेलै जे ई ज्योतिषीजी केवल नहि छलाह हिनकर बहुत बड़का योगदान छलै तैँ गाम गाम आओर प्रखंड प्रखंडमे साहित्यांगन घुमि घुमि कऽ कृति पखा पताखा जिनका हम कहियो नहि सुनै छलियनि आओर जखन ओ आयोजन होइ छल तऽ लगै छलए जे एहन एहन महान विभूति भेला तऽ भाइजीसँ हमरा इएह आक्रोश अछि जे कालक क्रम रहलै ओ अभियानके भाइजी पुनः चालू कयल जाय ओ एगो अद्भुत अभियान छै अहाँके मैथिली अभियान शपथ इत्यादि ओ अलग छै परन्तु ओ एगो बहुत छै नव युवा के हमरा जे अनुभव भेल अछि ताहि मे हम बता रहल छी नव युवा के ओ पाथेर के रूप मे काज करै छै ई फुर्सत नहि अछि जे हम अपन बबुआ जी झा के पढ़बनि परन्तु अहाँ ओहिठाम बबुआ जी झा के जे पौत्र हेथिन या पत्नी हेथिन जे जीवित व्यक्ति रहै छलखिन तिनका अहाँ बजबै छलियनि हुनका पर चर्चा होइ छलै एगो अद्भुत काज यूनिक काज छै ई काज पुनः शुरू हेबाक चाही आओर हम सभ कालक्रमसँ पुनः निकललहुँ हँ तऽ पुनः अहाँके आओर एकान्त भाइजी सङ्गे सेहो किछु दिन दिल्ली एगो चुनावमे पन्द्रह बीस दिन सङ्गे रहबाक अवसर सङ्गे काज करबाक अनुभव आओर सोशल मीडिया इत्यादिसँ तऽ देखिये रहल छियनि दुनू आदमीके बहुत बधाइके सङ्ग एहि सभ समवेत विद्वतजनके प्रणाम करैत अपन वाणीके विराम दै छी